Милләтпәрвәрлекне арттырыр өчен чыннан да безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз, э, без сәнгать әһелләре йогынты ясыйбыз азмы? Шуның чыннан да э, үз өлешебезне кертеп. Менә ул милләт пәрвәрлек ул безнең инде э, теге сүздә генә торып калган моментлар бар. Чөнки әгәр дә син милләт пәрвәр булып, Әгәр дә син файда китерәсең килә икән, менә безнең инде татар э, эшмәкәрләре бар инде. Аларның бәлки файдасы башка яктан күбрәктер. Без инде күбрәк җырның белән тәрбиялибез. Без инде э, ничек дип әйтим, күп акчада эшли алмыйбыз. Менә яшерен батырын түгел. Ул теге тамашачы әйтә торган, о, акча эшлиләр. Әмма дә аның бит инде э, бөтенесе чыгымнары да күп. Э, тегендә кирәк, монда кирәк. Ә безнең болай ул бизнес түгел. Ул бизнес дип әйтмим мин. Сәхнәдә бары тик кем эшли? Ул фанатлар. Ул соңгы тиенен акчасына да костюм тектереп, аранжировка ясап сәхнәгә чыга торган кеше. Шуңа күрә бездә милләт пәрвәрлек бәлки менә шушы э, дәрәҗәдә генәдер дип әйтәсем килә. Ходай Тәгалә менә җырларыбыздан, моңнарыбыздан аермасын. Без инде теге башка бай татар җегетләре кебек әллә нинди э, йортлар, ниләр теге кирәкле шундый әйберләр төзи алмыйбыз. Әмма дә ләкин менә үзебезнең без бай, безнең күңелебез бай. Рухи байлыгыбыз. Менә бу да бик мөһим. Аллага шөкер.
Аннан соң бер ара гади халыкка аңлаешлы ниндидер укыр әйберләр, безнең татар телендә укыр әйберләр аз диләр. Аллага шөкер, хәзер басма материаллар да җитәрлек. Карар әйберләр юк диләр. Телевизордан карарга тапшырулар юк диләр. Ләкин мин әйтер идем шушы очракта Камит Җәвит тапшыруын. Җәвит Камитме, Камит Җәвитме? Камит Җәвит.
Бик популяр тапшыру бит. Тыңлаучыларыбыз шул кадәр э, тамашачыларыбыз әлеге тапшыруны көтеп алып карыйлар һәм э, менә э, бу тапшыруның популярлыгының бер бер бер элементын дип әйтик, бер серен дип әйтик. Нәрсәдә? Гадилектә.
Менә.
Авыл чанлыкта
әллә нинди теге башны катыра торган инде былай да халыкның име мондый заманда борчуы да күп уйландырмый, аз гына булса да шушы мәшәкатьләрдән арындыра торган тапшыру булгангадыр дип әйтәсем килә. Алып баручысында да дип Ансы- уйлыйм мин. Монсы минем фикер. Ансы инде тамашачылар Теге үзе бәяли Юктан торгандыр. да кәнфит ясый белүчеләр була бит менә бу э, шул шушы тапшыру турында әйтер идем мин. Һәм э, Җәвит абый менә шуннан чыгып тагын бер э, сорау э, әйтәләр Кухня теле, татар телен кухня теленә әйләндерделәр, капка төбе теленә әйләндерделәр диләр. Ә, менә бу тапшыруда ә, капка төбендә бит инде аралашу бара, әйме? Капка төбе теле нинди була соң ул? Менә монда беләсез нәрсә әйтәсе килә? Менә авыл булмаса тел яшәр икән соң. Бөтен авыл баласының теле Менә шу капка төбендә ачылды. Әби бабай янына Әби бабай янында, әби бабай гына түгел, киндек әбиләр, картәтәйләр янында, нәнәйләр янында. Менә хәзер авылга бар, берәр капка төбендә әллә ни кеше очратсаң әле Җәвит абый. Менә мин шигырымда да бар, вертолет белән кайтып урам уртасына төш, әйме, беркемнең дә бер кеше дә селкенми, хәтта беркем дә сине чыкмый да каршы алырга да. Авылда кеше юк. Кая ул капка төпләре? Менә шушы элекке вакытларны искә төшереп, әз генә булса да менә шушы вакытка кайтып, инде менә шу йолаларыбызның нинди безнең авылда капка төпләре гөрләп торган. Анда бит шаяру гына түгел, капка төбе теле генә түгел, анда рәхәтләнеп гармун тартып халык җырларында яңартып алу, җырлау, бию, сөйләшү, мәзәкләр дискән. Һәр авылның үзенең мәзәге бар. Әгәр дә аны менә шушы капка төбе тапшыруына чакырмасаң, Кәмит Җәвиткә ул йотылып, йомылып кала. Ә аны күпме меңләгән халык карый. Өйрәнә. Һәм инде әле клубларда шушы капка төбе декорациясе белән име, әле концертлар куялар, әле шундый э, э, чаралар үткәрәләр. Әле миннән сорап алалар, Җәвит абый, менә шул Кәмит Җәвитнең декорациясен төшереп җибәрә, шулай итеп сәхнәгә эшләп куясы килә дип. Ул чөнки аны декорациясе дә менә җәлеп итеп тора. Авылча, гади, мин үзем дә авыл малае, гади. Шуңа күрә э, Әхмәт Гали малае, Әхмәт авылыннан мин инде әллә кем була алмам. Әмма дә ләкин менә шул эш бит гадилектә түгел. Эш халыкның име телне аңлавында, сөйләшә белүендә, шаяра белүендә, җырлый белүендә, көлә белүендә. Инде хәзер көлергә дә оныттык соңгы вакытта. Хәзер елмайган кеше дә юк. Күңеленә үтеп керә белүендә тыңлаучыларыбыз елмаялар һәм шулкадәр куаналар сезнең хәбәр сезнең э, килгәнне ишеткәч менә бер тыңлаучыбыз язды сәлам бар җиһанга җәвит энекәш күптән беләбез синең шундый кешелекле игътибарлы Икәнеңне, рәхмәт үзеңә. Күп булса иде ул арабызда шушындый матур телле, матур күңелле, эчкерсез ниятле кешеләр. Ә, кая китте соң ул элеккеге гамәлдәге чын кешеләр, ник үзгәреп беттек соң, дип яза безнең э, тыңлаучыбыз, кызганыч, исемен генә куймаган. Әмма тагын бер хәбәр, хәерле көн барыгызга да. Вәт рәхмәт сезгә. Бигрәк җүнле кешене чакырган ызгыш эфирга дигән Җәвит абыйга сәлам. Мамадыштан Валерий диярсез. Э, һәм чыннан да менә э, тел теле э, тел барда әйтә, юкта әйтә бит инде улай, әйме вакытында телеңне тыеп кала белмәсәң, шул ук вакытта кирәкле җирдә әйтер сүзеңне әйтә белмәсәң, әйтеп кенә түгел бит әле ул, аңлаешлы итеп, үз телеңдә барсының да аңына барып җитәрлек итеп җиткерергә кирәк. Ни диләр, теле бар халык э, теле бар халык булган, теле юк халык э, балык булган диләр, әйме? Шулай. Э, Һәм менә э, телне югалту, киләчәк буыннарга тапшырып калдыру. Әлбәттә, бу хәзерге безнең чор, безнең буын э, кешеләренең э, ш- зур максаты һәм әгәр дә без менә бу моментны югалтабыз икән, бу төзәтә алмаслык хатага әйләнеш әйләнергә мөмкин. Э, Кечкенә балага тугач та ана телендә сөйләшергә өйрәтү, тәрбия бирү һәм шулай ук инде үз телебезне онытмаслык итеп тәрбияләү, әлбәттә, безнең чор, безнең буын кешеләргә бүгенге көндә башкарырга тиешле гамәл. Һәм мин күзәтеп барам, сез дә балаларыгызга, оныкларыгызга шулай ук үз телебезнең асылын аңлатып, өйрәтеп, шулай тәрбиялисез. Аллага шөкер, менә Беләсезме, тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Безнең инде татар дип менә әлеге дә баягы шул җан исәпкә кайтып калыйк әле. Без һәр вакыттагыча менә шушындый чара килеп җитсә, инде кыймылдый башлыйбыз. Менә шулай итәргә кирәк, инде чыгып китәбез сәяхәткә, име тегеләй, болай. Без инде пропаганда алып, әмма дә ләкин Менә бу эшне моннан 100 ел элек эшләргә кирәк. 100 булмасын, 50-60 ел элек эшләргә кирәк. Аны һәр көн эшләп торырга кирәк. Аны бүген генә түгел. Менә җан исәп алынып бетте дә, тагын онытып, тагын киләсесенә чаклы тынычланып йоклап ятырга түгел. Чөнки башка милләтләр бар. Безнең әгәр дә менә шушылай уяу булмасак, безнең сон кәмиячәк. Ә инде балалар, балалар алар дәвам итүчеләр. Менә шушы ата-бабаларыбызның йолаларын, гореф-гадәтләрен һәм инде менә шушы телебезне, дими, саклап калучылар. Әгәр дә оныклар ул менә безнең белән генә яшәсәләр, менә бүгенге көндә, алар инде рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр, чөнки алар аерым торалар. Анда инде тәнкыйтьләре дә бар. Ничек матур итеп сөйләшми, оныгыгыз, үзегез татарча матур сөйләшәсез. Мин бит инде әгәр дә Бала белән көн саен очрашып торсам, татарча гына сөйләшер идем. Әмма дә ләкин атнага, әле ул кайвакытта гастроль вакытларында айга да бер күрмисең, ике айга да бер күрергә туры килә. Менә андый вакытлар да бар бит. Ә инде Шуңа күрә- калганча өлешеңне кертәсең. Әле Аллага шөкер, менә мин бүгенге көндә ике улымның да саф татарча. Инде алар татарча гына түгел, урыс телендә дә, төрек телендә дә, инглиз телендә дә менә ирекле сөйләшә дә, мин шуңа шатланам. Ә инде оныкларын да Алла боерган булса, менә үзләрен аңлый башлагач, Алар рәхәтләнеп татарча сөйләшерләр. Чөнки безнең өйдә русча сөйләшкән кеше юк. Аңламамышка салышабыз. Шуңа күрә әйтәләр бит, менә халык җырлары дибез, имин, халык җырлары, халык җырлары. Алар инде илек-илектән халыкныкы бит ул. Алар бүгенге көндә дә авылдан авылга, телдән телгә күчә барып, матурлана, тагын да җәүһәрләр төсе ялтырый төшә дип әйтәбез. Менә безнең телебездә матур телебез. Яме ана теле ул да шулай ук телдән телгә, буыннан буынга, балаларның балаларының балаларына күчә барып, тагын да матурланыр, тагын да сафланыр, тагын да сакланыр Ходаем Аллакаем. Алла бирсә шулай булсын. Э, Чын барлыкта халык үз язмышын үзе билгели, сүз дә юк. Э, ләкин э, шундый фикерләр ишетергә туры килә, без нишли алабыз инде дип. Без булдыра алганча сөйләшәбез инде, без булдыра алганча телебезне баетабыз инде. Ниндидер сәясәт диючеләр дә бар бу хакта. Ләкин шул ук моментта менә Үзебезнең авыздан ишеттерәсе килә. Чыннан да бит без үзебездән тора бар әйбер дә. Оялырга ярамый.
Менә кайсы бер кеше бар, димәк, сөйләшәсең. Менә гади генә мисаллар, инде ул минем теге миңа чаклы да әйтелгәндер, мин инде бәлки ишетеп кенә. Менә янәшәдә бер Безнең милләт кешесе булмаса, басып торса, үч татар аның телендә сөйләшә башлый. Бу нәрсә инде? Бу үзеңне үзең санламау дигән сүз. Үзеңне үзең дәрәҗәңне белмәү дигән сүз. Шуңа күрә без нәрсә эшли алабыз? Без әллә нәрсә эшләргә кирәкми. Безгә сөйләшергә кирәк. Безгә аралашырга кирәк. Безгә үзебезнең татарлыгыбыздан бер кашанда оялмаска кирәк. Менә мин шуны гына әйтәм.
Җәйт абый, инде тапшыруыбыз озак гына якынлашып килә. Бәләкәт, Әйе, бетте дә менә. шундый тиз узып китә безнең вакытыбыз. Һәм э, Җәйт абый, сезнең шигъри э, тәлгәшегез белән тәмамласак, урынлы булыр иде дип уйлыйм. Э, Менә э, татар турында, милләт турында сезнең анда бар иде шигырегез. Дә Бөкләп куйган җиреннән укыйк әле. Менә монда алар бик күп әйме.
Тыңлаучыларыбызга җиткерик, Җәвит Шакиров студиябезнең кунагы. Без милләт язмышы, тел, милләт турында, гомумән, бүгенге көндә актуаль проблемалар турында сөйләшеп алдык Җәвит абый белән. Хәзер инде менә яңа дөнья күргән китабыннан бер бүләк күчтәнәч булсын әле сезгә. Тимерне дә кызуында сугып калырга кирәк, салкын чәйне дә кайвакыт өреп кабарга кирәк. Уйламый әйткән сүзләрдән юк та кәеф төшә. Шушы бер тел аркасында күпме авызлар пешә. Миңа да тел аркасында күп бирделәр кирәкне. Кайчак дөрес әйткәнгә, әйтмәгәнгә тешләттеләр терсәкне. Берни эшләп тә булмый. Тел һәрчак алдан йөри, булганны булды дими, юкны бар итеп сөйли. Сүз иясез иясе белән йөрми, ул никтер алдан чаба. Сизмәгәндә елан кебек юк инде чагып ала. Еландай телем чыгарып әйтеп караганым бар, Күпмеләр шул телне тешләп, инде канатканым бар, тел дигән сүзне әйткәндә тешләнә бит тел очы. Юкса тешкә йөкләтелгән телне саклау бурычы. Телне тешләп өзгәндә тел очында сүз кала, өзелгән сүз аркасында сызылып кала яра. Тел салган ярагына бара диләр озакка. Нишләп икән шул авызны бикләп булмый озакка? Татлы сүзле кешеләргә беркайчан жәлләмәдем. Нинди булса да артында кишерен чәйнәмәдем. Шушы телем аркасында күпләргә ярамадым, ярарга тырышып та артларын яламадым. Телем минем дустым да, кайчак ул минем дошман. Ничек кенә тырышсам да, булалмам инде куштан.